Helo a chroeso chi gyd, a diolch i chi am fod mor amyneddgar wrth aros am y wybodaeth rydym yn cyflwyno i chi nawr. Y ffaith eich bod yn edrych ar y fideo yma yn golygu eich bod hefyd yn gallu dod o hyd i'r llyfryn Llwybrau Dysgu Ôl 16 ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021 i 2022. Yno, byddwch yn gallu dod o hyd i'r holl wybodaeth ar gyfer y chweched dosbarth yn Ysgol Maes y Gwendraeth ac hefyd wybodaeth diweddaraf ar gyfer y pynciau sydd ar gael i astudio gyda ni. Felly, pa fath o gwricwlwm fydd yn y chweched dosbarth? Mae'r cwricwlwm yn y chweched dosbarth erbyn hyn wedi datblygu i sicrhau bod llwybrau gyda ni sy'n paratoi y myfyrwyr i dyfodol i'r brifysgol, y byd gwaith, prentisiaethau neu gradd prentisiaeth. Mae nifer o gyrsiau erbyn hyn yn wahanol i'r cymwysterau oedd yn bodoli dim ond ychydig o flynyddoedd yn ôl, felly mae'n hollol bwysig eich bod chi'n derbyn y gwybodaeth mwyaf cywir diweddar. Mae mwyafrif o'n cyrsiau ni yn uwchgyfrannol, sy'n arwain at safon uwch, neu tystysgrifau lefel 3 sy'n arwain at diploma lefel 3. Gyda'r rhain, byddwch yn astudio doi neu tri uned yn y flwyddyn gyntaf, a gall hwn fod yn gymysgedd o waith cwrs ac aroliadau neu aroliadau yn unig. Yna, dou neu tri uned yn yr ail flwyddyn i ennill y gymwysedd llawn safon uwch neu'r diploma lefel 3. Ac mae'r unedau'r flwyddyn gyntaf yn cyfrannu 40 y cant tuag at y radd terfynol mlwyddyn taro ddeg. Bydd aroliadau mis Mai mi hefyd, gan gynnwys cyfle i ail sefyll uned yr flwyddyn gyntaf ym mlwyddyn tair ar ddeg. Mae arliadau mis Ionawr wedi diflannu'r chweched erbyn hyn. O ganlyniad, dim ond un cyfle fydd i ail sefyll. Felly, mae'n bwysig iawn i lwyddo ac ennill y graddau gorau phosib ar ddiwedd blwyddyn duddeg i leihau'r pwysau am lwyddyn tair ar ddeg. Yn ogystal, mae mynediad i astudio pwnc hyd at ddiwedd y gymwyster blwyddyn tair ar ddeg yn ddibynnol ar ganlyniadau blwyddyn duddeg. Mae'r cyrsiau yma yn cael eu raddio o A seren i E, ac wrth gwrs, os ydych chi'n methu, mi fydd gradd i bedol. Mae ambell bwnc yn wobrau dwyradd sy'n gyfateb â dou sâl fan uwch. Rydym hefyd yn cynnig sawl cwrs galwedigaethol lefel 3. Mae rhain yn gyfateb i un safon uwch llawn gyda cymwysterau dwbl yn werth doi. Mae'r cymwysterau yma yn seiliedig ar waith cwrs trwy asesiadau parhaus yn hytrach nag arholiadau, a byddwch yn ennill y cymwyster yma ar ddiwedd yr ail flwyddyn. Bydd y cymwysterau yn cael eu dyfarnu yn wahanol i gyrsiau arferol a byddwch chi'n gallu ennill llwyddiant sydd yn gyfateb i radd E safon uwch, teilyngdod, gyfateb i radd ec, neu ragoriaeth, ragoriaeth serennog sy'n gyfateb i A neu A serennog. Ac wrth gwrs, gallwch methu sy'n gyfateb i radd i bedol. Bydd cyfle gydag unigolion hefyd i ailsefyll rhai pynciau tygau, sef mathemateg, mathemateg rhifedd, Cymraeg neu Saesneg iaith. Mae rhai o'n pynciau ni'n cael ei wneud mewn partneriaeth gydag ysgolion eraill, sef y Partneriaeth Addysg Gymraeg, PAG, a dyma'r rhestr o'r pynciau. Bydd bwyd a maeth yn cael eu darparu gyda Brwmyrddin, busnes rhwng Brwmyrddin a Maes y Gwendraeth, electronig, electronig a Ffrangeg gyda Maes y Gwendraeth, gwleidyddiaeth gyda Ysgol Brwmyrddin. Bydd math pellach yn cael ei um, gynnig rhwng Ysgol Maes y Gwendraeth a Brwmyrddin, a mi fydd hwn yn cael ei gynnig ym mlwyddyn tair ar ddeg yn unig i, flwydd, uh, i fyfyrwyr sy'n astudio mathemateg ym mlwyddyn diddeg. y peiriannau yn cael eu gynnig yym a darparu gyda maes y gwendraeth, Sbaeneg gyda maes y gwendraeth. Mae seicoleg yn gwrs newydd i ni sy'n cael ei darparu rhwng Ysgol Bro Myrddin a Maes y Gwendraeth. Y troseddau yn cael ei darparu gyda Bro Myrddin a twristiaeth gyda Maes y Gwendraeth. Bydd amaethyddiaeth yn cael ei darparu gyda staff Coleg Sir Gar. gyda gofal plant cam wrth gam sy'n darparu hwn, ac mae'r cwrs yn gyfuniad o ddyrnodau yn astudio ar safle ysgol o fewn y barneriaeth sydd wedi gadarnhau, un diwrnod yn yr, um, yr wythnos yn yr ysgol cartref a diwrnod a diwrnodau arall um, allan ar leoliad gwaith. O ganlyniad, mae'r cwrs yma yn gwrs llawn amser, felly ni fydd hi'n bosib i astudio pynci eraill mewn cyfuniad gyda gofal plant. Mae'r lefel ag astudir ar y cwrs yma yn ddibynnol ar allu unigolyn. Gallwch ennill y gymhwyster sy'n gyfateb y lefel 2 neu lefel 3. Mae'r lefel 2 yn arwain at waith neu dilyniant i'r lefel 3. Gall lefel 3 arwain at mynediad i'r gwaith hefyd ac arwain at mynediad i'r brifysgol. Oherwydd y pandemig, dysgu cyfunol i'r ffordd newydd o ddarparu cyrsiau yn y chweched dosbarth. Serch hynny, rydym wedi datblygu dros sawl blwyddyn trwy PAG, cyrsiau dysgu cyfunol. Dysgu cyfunol yw gwersi sydd yn gymysgedd o wersi wyneb i wyneb, gwersi ar-lein trwy Google Classroom ynghyd ag astudio unigol. Mae hwn yn lleihau ar y teithio i ddisgyblion rhwng ysgolion ac yn datblygu'r sgiliau sydd angen arnynt yn y dyfodol. Mae hyn hefyd yn cyd-fynd gyda gweledigaeth Llywodraeth Cymru a'r awdurdod lleol wrth ddatblygu dysgwyr annibynnol. Yn y chweched, bydd disgyblion yn astudio'r Fagloriaeth Cymru. Mae tysysgrif her, her sgiliau sy'n rhan o'r fagloriaeth yn cael ei raddio ar raddau A serin E, yn cael ei gyfri fel radd safon uwch gyda'r rhan fwyaf o brifysgolion erbyn hyn. Ac i'r rhai sydd ddim, mae'r ymchwiliad unigol wedi cael ei adnabod fel sail arbennig ar gyfer rhywlun gais UCA sydd brifysgol, ac yn aml yn sail trafodaethau mewn cyfweliadau, ac mae hyn yn wir am brifysgolion fel Caergrawnt a'r Rhydychen. Mae'r disgyblion yn Lloegr yn asudio'r Extended Project, felly heb y fagloriaeth bydd yn fantais gyda disgyblion yng Nghymru os nad ydynt yn astudio'r bagloriaeth. Felly, sawl cwrs y ddylech chi astudio? Wel, mae hyn yn dibynnu ar ganlyniadau dygau. Bydd y rhan fwyaf yn dilyn tri cwrs ynghyd â'r fagloriaeth. Bydd rhai yn astudio doi ar fagloriaeth, gyda rhai o rhain yn ail sefyll pwnc dygau hefyd. a bydd ambell i ddisgybl yn astudio pedwar pwnc o'n eithriadau fydd rhain. Ar ôl dychwelyd y ffurflen dewisiadau, os oes rhaid, byddwn yn cwrdd â'r unigolion er mwyn eu cynghori i sicrhau eu bod yn gwneud penderfyniadau doeth ynglyn â'r nifer o bynciau. Mae'r ffaith yn bod yn adnabod pob disgybl yn caniatáu i ni roi'r cyngor gorau i bawb. I gael mynediad i'r chweched dosbarth, wrth gwrs, mae'n rhaid sicrhau bod disgybl yn cyrraedd y gofynion, sef o leiaf 5 A seren i ec radd tygau, ac yn gyffredinol wedi ennill 5 A seren i ec yn y pynciau craidd, ac mae hwn wedi nodi yn y llyfryn. Ar gyfer rhai pynciau penodol, er enghraifft maths, bywydeg, cemeg, ffiseg, seicoleg, bydd rhaid ennill o leiaf graddau B yn tygau haen uwch. er mwyn ei astudio, felly mae'n bwysig eich bod chi'n gwirio gofynion pob pwnc. Beth yw'r camau nesaf te? Wel, cyn bo hir, bydd mynediad gyda pob disgybl ym mlwyddyn ar ddeg i'r ffurflen dewisiadau trwy Google Classroom blwyddyn ar ddeg, er mwyn datgan pa bynciau bydden nhw eisiau astudio yn y chweched. Cofiwch hefyd i nodi ar ddiwedd y ffurflen hwn unrhyw bwnc sydd ddim ar y fwydlen byddwch hoffi uh, astudio, a byddwn yn mynd ati i weld os oes posibilrwydd i gynnig, trwy edrych ar ein partneriaethau ni gyda ysgolion eraill. Yn dilyn canlyniadau'r holiaduron, byddwn yn trefnu'r blociau dewis. Bydd cyfle gyda'r disgyblion i wneud ail holiadur gan ddefnyddio'r blociau dewis